Abertawe yn croesawu Llanymddyfri, y Porthmyn, i Stadiwm Broad Acre yn Dyfnant. A'r ymwelwyr fydd yn edrych am y cais cynnar na wrth i'r blaenwyr hyrddio mlaen yn y sgarmes symudol. Pel gyflym, McDonald allan. Maynard yn dod o hyd i Baldwin. Baldwin yn trio mynd rownd i ddyn, yn cael ei dynnu i'r llawr. O, trai da gan Warren, nôl i Baldwin. Baldwin o un asgell i llall, llan ymddyfru yn sgorio'i cais cynta, ac mae'n dod i Cory Baldwin. Lein i Abertawe, o, mae'n fler, a mae wedi chasglu gan llan ymddyfru a'r capten Powell o ddod â ni. A dyma nhw'n dod unwaith yn rhagor a'r wythwr 'di hwn. Osian Davies yn cael ei dynnu i'r tir o'r diwedd, pêl sydyn allan. Edrych i weld beth sy'n mlaen ar yr asgell, Baldwin i Ned Bennett. Bennett yn rhoi droed ar y sbardun. O, oh, a'r bas ddim yn gweithio. Josh Phillips oedd yna i ryngipio. Abertawe yn lwcus. Ond rwan mae rhaid iddyn nhw chwarae o'i dwyau rhugan i hunan. Mae nhw'n mynd i gicio hon. Mae'r bel yna i Iwan Temblett. O, mae'n ansicr, a mae di tharo lawr gan Stuart Worrell yn y penwys glas, a Finn Thomas sydd yn gorffen ail gais y porthmyn. Pymtheg i ddim rwan. Mae rhaid i Abertawe gael rhywbeth i gadw'u hunan yn y gêm 'ma wrth iddi nosi ar eu cae eu hunan. Mae'r blaenwyr yn hyrddio mlaen. Llan am ddyfrin trio tenu nhw i'r tir. A mae'r bel yna. Sydyn allan i Phillips. O, a'r canolwyr yn cyfuno'n wych. Joe Thomas yn pasio nôl i Philip sy'n mynd yr holl ffordd i'r asgell at Ieuan Cornelius. Ydy hynny mynd i roed hwb i'r tîm cartra? Lein ymosodol mewn safle da ar y cae i Llanymddyfri. Oll sy'n rhaid i'r blaenwyr wneud ydy parhau i bwmpio'r coesa a mi wneith nhw gyrraedd y llinell a dyna'n union ma nhw'n wneud. Ffyn Thomas yn croesi am i ail o'r pnawn. Llanymddyfri yn chwilio am y pwynt bonws holl bwysig na. Abertawe eisiau wneud yn siŵr bod nhw ddim yn gadael bylchau fel yna. McDonald, gwych, yn cicio dros ben. Ac oh, mi oedd Abertawe yn meddwl bod nhw wedi wneud digon. Houston a'r camgymeriad a McDonald yn sgorio'r pwynt bonws. Unwaith eto, y Porthmyn ar dân yn ymosodol. Ton ar ôl ton o ymosodiadau. Na sgen Abertawe ddim atebion ar hyn o bryd. McDonald yn dawnsio rownd yr amddiffyn unwaith eto yn cael ei dynnu i'r llawr. Baldwin. Osgoi'r dacl. Cic bwt ymlaen. Pwy sydd yna i gasglu yr asgellwr Ned Bennett? Bennett yn osgoi'r tacl a'r capten Joseph Powell yn gorffen y symudiad. Does bosib mae dyna'r fuddugoliaeth. Yn wir, Llanymddyfri yn llawer rhy gryf i Abertawe heddiw, a dyna bedwaredd buddugoliaeth y Porthmyn yn olynol. Y sgôr terfynol, Abertawe 5, Llanymddyfri 32.